Ул рэпер түгел, авызыңны с швабралар бар бит г г. Бу сезгә теге уникстагы кебек килеп утырдың да менә матур итеп кенә концерт карау түгел! Шәләм! Менә бу өлешне һич кенә дә кисмичә калдырыгыз әле, Әйе, зинһар, ә тат монтажерлар! Ә Ями Мьюзик туган көнегез белән!

Сәлам дуслар! Хәерле көннәр сезгә! Ассаламу галәйкүм, халык, милләт! Ничек хәлләр, Роберт? Әлхәмдүлилләх, әкрен генә бара. Уразага аяк бастык, изге Рамазан аена аяк бастык. Ураза тотучыларга һәрберсенә сабырлык телим. Лидис. Менә син ураза димәктән әле күптән түгел генә бит Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ураза һәм Корбан бәйрәмнәре көннәрен ә, раслады. Әйе, һәм димәк 21 апрельдә безнең ураза бәйрәме булачак, ә 28 июльдә Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәкбез, Алла бирсә. Иншалла, иншалла, иншалла.
Башлыйкмы? Башладым бит инде.
Мин Элвин Грейның образына игътибар иттем. Ә, әгәр, күрдім, мин аны, әгәр дә инде син дә игътибар иткән булсаң, э, бу, э, беләсең, бу заманасы белән бергә атлап бара дигәндер инде, әйме? Әгәр дә инде үзең күз алдына китерсәң, аның шәше, менә Элвин Грейның шәше. Күрдем мин сине, әйе, күрдем. Ну, Куйган ошаган бит, әйме?
язмаларың. Ошаган бит, менә э, швабралар бар бит, э, не, нәрсә, идән юниләр, әйме, швабралары. Зур бойлыклы, дредлар дип атала инде, әйме? Әйе. Шуңа ошаган. Миңа калса, менә аңа ничек тели ул, шулай дип, хәт

Бармы безнең генә? Юк, менә татар эстрадасында менә Элвин Грейны узарлык шундый берәр шәхес бармы, синеңчә?
Шундый экстравагант, әйме? Экстравагант, әй.
Белә, бар. Беләсеңме кем? Кем? Исхак хан. Ә, кстати, әйе. Казачок, әйдә, давай, сәлам. Сәлам, брат.
Син краннан кайнатылмаган су эчкәнең бармы? Тукта, бу бик э, бу бик э, авыр тема минем өчен. Юк, чынлап, менә крандан менә син шәһәрдә торасың, фатирыңда торасың. Шул фатирда краннан ага торган суны эчкәнең бармы? Бар.
Мин сиңа аңлатам, былай да, мәсәлән, мин э, мунчага барасың бит, әйеме? Әйе. Менә мунчадан чыгу белән плот иттереп су эчәсе килә. Әйе. Мин киләм дә эчеп алам тиз генә. Ә менә бу суны эчү нәрсәсе белән куркыныч икән, әйме? Әйдәгез. Менә шушы э, сыйфатсыз э, кран суында төрле паразитлар булырга мөмкин икән, әйме? Алар шушы суны кулланганнан соң алар э, организмда утырып калып, э, теге размножаться итүенче була әле. Нитә- Үрчиләр.
Әйе, үрчи, әйме, күкәйләр сала, үрчи, зурая һәм Шунда үлеп, хәтта үзе тирәли, менә шундый теге каты бер ниндидер тышча барлыкка китерә ала икән, әйме, аны инде табиблар закальцинированный червь дип әйтәләр, әйме. Мин буны нәрсә өчен сөйлим? Чаллыдан килгән бер 35 яшьлек яшь бит инде, әйме, ханым. Димәк, килгән хәлем юк дип инде, әйме, никтер хәлем юк дип тикшеренә башлаган һәм моның бавырында, печень бавырында үлгән менә шундый бер суалчан барлыгын тапканнар һәм ул суалчан менә үзе тирәли шундый каты тышча барлыкка килгән әмма аңа кадәр ул суалчан күп еллар буе үсеп шунда зураеп хәтта йөрәккә кадәр барып җитә язган башка төрле тукымалар әйе башка төрле органнарга үтеп кереп Тишеп. Кан тамырлары аша үтеп, әйме йөрәккә кадәр барып җиткән дә үлгән һәм үзе тирәли кызча барлыкка китергән. Бу үлгәч бернинди куркыныч юк дип әйтерсез, әйме алай түгел икән. Менә шушы паразит шулай үлгәннән соң да ул организмны зарарлап, башка төрле менә тере калган тукымаларны, әйме теге органнарның тукымаларын, ашап юк итүне дәвам иттерә икән һәм шуңа күрә менә безнең ркб таг хирурглары беренче тапкыр менә мондый очракка тап булганнар һәм менә шушы пациентның ярты бавырын кисеп атканнар хәзер ул кызда 50 процент кына бавыр калган ләкин э, табиблар әйтүенчә кеше 20 генә процент калган бавыр белән дә Бик тыныч кына яши ала икән. Һәм менә нәрсә әйтәсем килә, имә Аллага шөкер, бездә беренчедән безнең Татарстанда менә шундый квалификацияле үз эшен җиренә җиткереп башкара торган табибларыбыз бар. Бусы бер, ләкин шуңа да карамастан табиблар эшен җиңеләйтеп һәм үзебезнең тормышыбызны да җиңеләйтеп, менә мондый юылмаган ризык ашап, әйме анда менә мәсәлән базардан алган алмадыр, теге яшелчәләрдер, әйме, хәзер китәчәк безнең менә А, у- теге зелень. Петрушкадыр, петрушка. укроптыр, әйме, менә Кинза, шундый ие. аерасың Аларны юмыйча ашарга ярамый. Хәтта урманда җыелган җиләкне дә башта кат-кат юарга киңәш итә табиблар. Бик куркыныч, Әйе. дуслар, әйме. Безнең теге тирә-якта шундый а, ашаган ризыкларда да андый әйберләр булуын Нәрсә генә белү. юк, әйе.
Шаккатасың, кит моннан. Әйе. Шул бер алманы ашасаң, хоп, икенче көнне Сәлам! дип чыгарале тәүбәсенә гафирулла. Ями Music лейблының туган көнендә булып кайтты. Әйе, әйе. Бу искиткеч тамаша, Гаҗәеп. яхшына бе- бу бик э, шәп һәм шул ук вакытта яңа ниндидер бер чара шундый яме, алар үз, үз беләсең ничек уздырдылар. Алар бит менә сәхнәне ой- куеп, оештырып шулай нитеп куеп э, кешене утыртмады бит. Төшенеп биетте генә. Дуслар, юк, чынлап та менә беләсезме, ул Ями Music концертлары. Әйт, әйт, әйт, әйт, әйт. Ул гомумән башка атмосфера, мөхит дип аңлатыргамы шунда. Әйме, бу сезгә теге Уникстагы кебек килеп утырдың да менә матур итеп кенә концерт карау түгел. Монда сез артистларны менә шулай якыннан күрәсез, әйме. Сорауларыгыз булса, аларга сораулар да бирә аласыз. Алар белән аралашып була. Шул вакытта биисегез килә икән, биисез. Ул шундый кечкенә генә бер

Монда татар, кстати, алар хәтта татар эстрадасы белән коллаборация ясый башладылар. Мәсәлән, беренчесе Раяз Фасиков булды, Алина Шәрипҗанова булды. Әйе. Һәм менә э, Мингазов, Ильяс Мингазов беләсең бит инде, Әйе. шул матур тавышлы, шундый мелодичный тавышлы егет белән шундый коллаборация ясый башладылар. Сез монда бер генә җырда да плюс яңгырый дип теге шикләнә алмыйсыз әйе һәрбер җыр һәрбер җырны ничек җырлаганын менә ул җырлаганда аның муеннарында бүрткән һәрбер кан тамырларына хәтле сез аны күрә аласыз дуслар һәм менә монда чынлап та музыка тере музыка анда Тере тавышка җырлау анда һәм ниндидер менә башка яңа мохит. Яңа караш. Әйе, яңа караш менә бу эстрадага анда, Ями Мьюзикта. Ну, усал кирәген бәрә, конечно. Молодец, егет, конечно. Ласу. Менә ул усал турында аерым бер тагы бер синең белән бер сөйләшербез әле дип уйлыйм, чөнки усал бит инде менә аның җырларын караганда Чынлап та бик, бик әшәке, усал кешедер бу дип уйлыйсың, әмма дә ләкин мин бер вакытны менә шул альтернатив музыка турында җыеп, әйме, альтернатив музыка вәкилләре турында тапшыру әзерләгәндә, миңа нәкъ менә усал турында әйткәннәр иде. Аннан да тәрбияле, аннан да укымышлы Аннан да шулкадәр итәгатьле, әдәпле кеше бар микән ул эстрадада диделәр миңа, беләсезме? Ягъни аның сәхнәдәге образы чын барлыктагы аның характеры белән гомумән туры килми Гүзәл, икән. Гүзәл, мин сиңа тиз генә әйтим. Эстрада димә, ул яратмый эстрада дигәнне, сәхнә дим. Сәхнә, сәхнәдә, әй. Әгәр дә син безне карыйсың икән. Карап, тукта, алай түгел, карап торабыз. Җибәрербез әй үзенә. Димәк, менә бу, беләсезме, гомумән минем нәрсә әйтәсем килә. Менә бер әле генә бер фикер килде башыма. Әйдәле. Еш кына безгә тормышта әйтәләр, менә син шушы тормышта үз юлыңны табып, шул юлың буенча тайпылмыйча туры бар диләр. Әйме? Без бит инде уйлыйбыз, менә без һәрберебез дә уйлый, яхшы эш белән шөгыльләнәбез, тегене эшлибез, моны эшлибез дип, әйме? Ләкин ул безнең эшләгән эш ничектер тулаем менә мөхиттә югалган кебек. Ә менә мин менә Гафаров турында әйтәсем килә, Ильяс турында, әйме, менә карагыз. Чынлап та, ул үз сүзе белән, үз яңалыгы белән сәхнәгә килеп кергән егет, әле дә ничә еллар буе менә шушы юлын алып бара. Ул чынлап та бер, татар бер. мәдәниятенә, татар э, эстрада түгел сәхнәсенә, татар музыкасына Үзенең яңалыгын кит, кертеп, Әйе. үз сүзен әйтә белгән һәм шушы үзенең юнәлешенә тугры калып баручы белгечләрнең берсе. Мин чынлап та аны белгеч дип атыйм. Әйе. Менә карагыз, аның лейблы астында эшләүче ничә төркем бар, һәрберсенең үз стиле бар, һәрберсенең а, татар а, тыңлаучысына, тыңлаучысына җиткерер сүзе бар. Бу бит Әйе. шәп, әйме? Әлбәттә. Менә бу бит чынлап та бу егет үз нигезен тапкан, үз юлын тапкан белгеч дигән сүз. Менә Ильяс шәп син, ә? Вообще молодец. Әле бит татфак егете бит ул. Чынлап та менә андый кешеләргә карап соклану мөмкин түгел. Менә бу өлешне һич кенә дә кисмичә калдырыгыз әле зинхар монтажерлар.
Татфак һәм татфак егете, татфак егете таткультфест ясап ята. Менә шул, дуслар. Шәп, шәп, вообще. Мин, мин сокланам андый кешеләргә. Ями Мьюзик, туган көнегез белән.
Дуслар, шуның белән шул әйтәсе сүзләребез э, тәмамлап торыйк, чөнки Юк, әйтәсе сүзебез бетмәде безнең. Безнең бер кайчан да бетми ул. Беләсезме, без сөйләсәк, әйме, без әле монда бер сәгать буе утыра алабыз. Бүгенгә җитеп торыр. Безнең монтажерларыбызның эшен җиңеләйтик, әйме.